Hallo an häerzlech wëllkomm zu enger Review vun engem realiséierte Kannerdram. Dës Kéier geet et ëm de véierten Deel vun Toy Story. Ob dëst Franchise nach genuch ze bidden huet fir e véierten Deel oder ob déi Geschicht elo sou lues ausgelutscht ass, dat gesitt alles hei bei Filmléift. Den Andy ass elues ze al fir seng Spillsaachen, also verschenkt en de Woody, de Buzz an alleguerten seng aner Kolleegen un dat klengt Meedche Bonnie. Elo kënnt den Dag, wou hatt an d'Spillschoul muss goen. Dass dat deem klenge Meedche elo net esou passt, mierkt de Woody a schmuggelt sech mat an d'Schoul. Ganz aleng sëtzt hatt elo do a bastelt sech en neie Kolleege mat Saachen, déi et aus der Poubelle fonnt huet. An dorausser entsteet de Forky. Dee fillt sech awer elo iwwerhaapt net ewéi eng Spillsaach a probéiert ëmmer erëm zeréck an d'Poubelle zeréckzesprangen an ewechgehei ze ginn. De Woody probéiert dat allerdings lo emmer erem ze verhënneren well d'Bonnie sou immens frou mam Forky ass. Dat ganzt gëtt lo natierlech nach e gudde Krack méi schwéier wou et heescht dass d'Famill mat engem Mobile Home an d'Vakanz soll fueren. Ënnerwee geléngt et dem Forky dann lo sech duerch d'Bascht ze man. De Woody spréngt prompt hannendrun a probéiert en erem ze fannen. Ob de Woody de Forky dann elo erem fënnt an ob de Forky sech da lo iergendwann awer nach als Deel vun der Famill ugesäit an ob se de Wee nach eng Kéier zeréck fannen, dat gesitt alles am Kino bei Toy Story 4. Wat soll ech elo soen, Toy Story schéngt iergendwéi ni auserzielt ze sinn. Dat läit natierlech un der Tatsaach, dass et ëm Spillsaache geet, déi ëmmer erëm un eng nei Famill kënne weiderverschenkt ginn an nei Saache kënnen erliewen. An jo, Toy Story schéngt iergendwéi ni langweileg ze ginn. Lo gëtt et déi Mark scho säit 1995 an trotzdeem ass een ëmmer erëm frou, wann en neien Deel ugekënnegt gëtt. A wat mécht Toy Story da lo sou gutt? Ugefaang scho mer mat der Starbesetzung wéi Tom Hanks, Tim Allen, Jordan Peele oder souguer de Keanu Reeves. A jidderee vum gesamte Cast passt einfach nëmme perfekt op seng Roll. An natierlech muss hei och de Regisseur erwähnt ginn, den Josh Cooley, dee scho bekannt ass fir sou brillant Filmer wéi Inside Out, Up oder och Ratatouille. Well och elo rëm bei Toy Story 4 huet hee bewisen, dass heen et mat Animatiounsfilmer einfach nëmmen drop huet. An d'Story ass och erëm genau sou schlau a witzeg geschriwwe gi wéi een dat vun engem Pixar Studio gewinnt ass. Ween dann och elo schonn déi lescht Filmléift Episode gesinn huet, dee weess dat ech immens vill Wäert op e gudden Antagonist leeën. An oh Mann, dee war gelongen! Wéi och schonn an Toy Story 3, war ech dës Kéier erëm iwwerrascht wéi gutt Pixar et geléngt richteg gutt Antagonisten ze schreiwen. Déi sinn all Kéiers ëmmer erëm vu Grond op béis an esou onheemlech, an trotzdeem loosse sech hir Motivatiounen ëmmer erëm novollzéien. Also mir perséinlech ass dës Kéier d'Hingerhaut beim Gaby Gaby ausgaang. A ganz éierlech, ech hu mech op plazeweis gefrot, ob dat vläit net esouguer e bëssen ze onheemlech ass fir kleng Kanner. Mee bon, ma mir fält elo op jidde Fall immens schwéier iergendeppes Negatives iwwert dee Film ze soen, well en einfach vun Ufank un immens Spaass mécht a charmant geschriwwen ass. Wann ech elo einfach nëmmen drun denken, wéi vill ech iwwert deen neien Charakter Forky gelaacht hunn, da kann ech nëmmen soen, kuckt iech onbedéngt Toy Story 4 un, well wann iergendwelch Filmer fir déi ganz Famill sinn, Da sinn et déi vu Pixar. Mee wéi denkt Dir iwwert de Film? Huet en Iech gefall? A wéi denkt Är iwwerhat iwwert d'Pixar Studio? Verrot mer et an de Kommentarer. An an deem Sënn verabschiden ech mech a wënschen Iech nach ganz vill Spaass am Kino bei Toy Story 4. Barney? We're going home, Porky! Barney, I'm coming! On my way, Woody!